imma ferm aktar kiesħa minn tagħna u fejn in-natura hi differenti wkoll. F'Malta, meta tibda l-ħarifa, it-temp ikun għadu kważi bħal tas-sajf. Tkun għadha sħana u l-kampanja tkun għadha xotta u tidher kważi mejta. Iżda l-ajru spiss jibda jtella' sħab u fl-aħħar tasal l-ewwel maltempata li permezz tax-xita terġa' tagħti l-ħajja lill-kampanja. Wara sajf sħiħ rieqed u sajjem, il-bebbux jerġa' joħroġ ifittex x'jiekol. Miskin, isib jistennewh ħafna nies lesti biex jaqbduh u jsajruh. Fil-ħamrija li issa tkun ixxarbet u ffriskat, tibda tinbet iż-żerriegħa u fi ftit ġimgħat nibdew naraw irqajja' ta' ħaxix aħdar u frisk. Fil-ħamrija jkun hemm midfunin ukoll il-basal ta' pjanti differenti. Dawn ukoll jibdew itellgħu il-weraq. Xi wħud minnhom saħansitra joħorġu l-fjuri qabel il-weraq. Hekk għamel diġà l-ansar li l-fjuri tiegħu dehru f'nofs is-sajf. Fil-ħarifa jkun imiss li naraw il-fjuri taż-żafran li jinstab fi ftit postijiet biss. Niltaqgħu wkoll mal-fjuri tan-narċis imwaħħar. Għalkemm huma fjuri żgħar xorta waħda huma sbieħ. L-insetti, ewlenin fosthom in-naħal u l-friefet, iżuru l-fjuri biex jieħdu minnhom in-nektar u l-pollen bla ma jafu, ikunu qegħdin jgħinuhom jagħmlu ż-żerriegħa biex jikbru pjanti ġodda. Fil-widien jerġa' jgħaddi l-ilma ġieri, fuq il-blat tax-xagħri jiffurmaw għadajjar żgħar, fihom jinżlu żrinċijiet biex ibidu. Meta l-bajd ifaqqas, jitfaċċaw l-imrieżeb Fil-bidu jkunu żgħar daqs tikka imma malajr jikbru u jibdew jinbidlu fi żrinċijiet xkejknin. Fuq l-ilma jittajjar ukoll il-mazzarell, insett sabiħ b'titjira ħafifa. Dan ukoll ibid fl-ilma. Fis-siġra tar-Rumin naraw il-frott kbir u misjur tagħha bil-qoxra maqsuma. Fl-antik kienu jaħsbu li r-rummin jinqasam bis-sajjetti, iżda dan mhux minnu. Huwa l-ilma li tixrob is-siġra li jġiegħel lill-frott jixpakka. Il-Bitirrossi li jaslu bħal dan iż-żmien jagħmlu festa sħiħa mir-rummin. Hekk ukoll jagħmlu għasafar oħra, fosthom il-buful. Ftit wara li jaslu l-pitirrossi, nibdew naraw għasafar oħra li jibqgħu magħna sal-aħħar tax-xitwa. L-isturnell jasal fi qtajjiet kbar u jqatta' ħin twil fis-siġar taż-żebbuġ inaqqar mill-frott tagħhom. Qalb il-bini titfaċċa l-fjamma sewda bid-denb aħmar li tant jispikka meta l-għasfur itir. F'postijiet differenti, kemm fil-kampanja kif ukoll fit-toroq, naraw li tsakakk abjad jippassiġġa pass imgħaġġel. Għall-kuntrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, fil-ħarifa ftit huma s-siġar li jwaqqgħu l-weraq Fil-klima Mediterranja ma jagħmilx sens li s-siġar iwaqqgħu l-weraq. Wara xhur twal ta' sħana u nixfa, il-ħarifa ġġib temperatura aktar friska u x-xita wkoll. Ix-xita taħsel il-weraq mit-trab tas-sajf u s-siġar jixorbu l-ilma li mingħajru xejn ma jgħix. Minflok iwaqqgħu l-weraq, ħafna siġar ikabbru weraq ġdid u xi wħud anki joħorġu l-fjuri. Għalkemm l-arja tiffriska, rari li t-temperatura tkun kiesħa. Dan jgħin biex ħafna nsetti jibqgħu ħajjin u attivi. Filgħaxija, mill-għelieqi jinstema' ż-żarżir tal-ġurati u matul il-ġurnata naraw il-friefet, dan hu l-farfett tal-ħurrieq li kultant narawh jixxemmex fuq xi ħajt. Jekk jitgerrex, arah wara ftit imur lura f'postu. Lejn l-aħħar tal-ħarifa, it-temp jifriska f'daqqa. Aħna noħorġu l-ġgiged u l-ġerżijiet. In-natura wkoll tilbes differenti. Imma dwar dan nitkellmu darb'oħra.